il-ġimgħa tal-ewwel ġimgħa matul is-sena, sena tu. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 2, versi minn wieħed sa 12. F'dak iż-żmien, Ġesù meta wara xi ġranet daħal Kafarnaw, In-nies semgħet li kien id-dar, u nġabru bosta, hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed, anqas quddiem il-bieb, u qagħad ixandrilhom il-kelma. U marru ħadulu quddiemu wieħed mifluġ, merfugħ minn qerba min-nies. Billi ma setgħux jersqu sa ħdejh minħabba l-kotra, qalgħu s-saqaf ta' fuqu, fetħu toqba u niżżlu minnha l-friex li fuqu kien mindud il-mifluġ. Meta ra l-fidi tagħhom, Ġesù qal lill-mifluġ, Ibni, dnubietek maħfura. Mela, kien hemm bilqiegħda xi wħud mill-kittieba, u f'qalbhom bdew jgħidu, Dan kif qiegħed jitkellem hekk? Dan qiegħed jidgħi, Min jista' jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla biss? Malli Ġesù intebaħ fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejnhom u bejn ruħhom, qalilhom, Għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-eħfef, tgħid lill-mifluġ, 'Dnubietek maħfura'? Jew tgħidlu, 'Qum u aqbad friexek u imxi'? Mela, biex tkunu tafu, Li Bin il-bniedem għandu s-setgħa jaħfer id-dnubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ, Qum, qiegħed ngħidlek, aqbad friexek u mur lejn darek. Dak qam, qabad malajr friexu u ħareġ 'il barra quddiem kulħadd. U kulħadd stagħġeb u bdew ifaħħru lil Alla u jgħidu, Ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajniehom. Il-kelma tal-Mulej tifħil lilek Kristu. Xi paralizza il-moħħ u l-qalb u jibblokka l-qawwa ta' Alla li tfejjaqna. Id-dnub u nuqqas ta' maħfra bla dubju. Id-dnub jipparalizzana aktar milli tista' tagħmel dan kur marda fiżika li nistgħu nimirdu biha. Id-dnub hu l-ħidma tas-saltna tad-dlam u jżommna marbuta u lsiera tiegħu għall-eternità. Hemm biss soluzzjoni waħda u din hi l-fejqan u l-qawwa ta' Ġesù li jnaddafna permezz tal-maħfra tiegħu. Il-mod kif Ġesù kien jittratta lill-midinbin kien jiskomoda lill-għalliema reliġjużi ta' żmien Ġesù. Meta mifluġ imġieb għand Ġesù, Minħabba l-fidi li kellhom f'Ġesù l-ħbieb tiegħu, Ġesù għamel xi ħaġa li ħadd ma kien qed jobsorha. Hu l-ewwel ħafer id-dnubiet ta' dan ir-raġel. Il-kittieba qisu din bħala dagħwa għax huma fehmu li Alla biss kellu l-awtorità li jaħfer id-dnubiet u jħoll raġel jew mara mit-toqol tal-ħtija. Ġesù ħaddem għalih awtorità li Alla biss seta' jeżerċita. Ġesù mhux biss ta prova li l-awtorità tiegħu kienet ġejja minn Alla, huwa wera wkoll il-qawwa kbira tal-ħniena u l-imħabba t'Alla li ssalva, billi fejjaq lill-mifluġ f'ġismu. Ir-raġel kien ipparalizzat mhux biss fiżikament, imma wkoll spiritwalment. Ġesù ħelsu mit-toqol tal-ħtija u saħħu f'ġismu wkoll. Il-Mulej dejjem lest biex ifejjaqna, f'moħħna, f'ġisimna, u f'ruħna. Il-grazzja tiegħu teħlisna mill-qawwa tad-dnub u mill-jasar tax-xewqat, tal-passjonijiet u l-vizzjijiet ħżiena. X'qed tħalli li jżommok milli tilqa' l-qawwa ta' Ġesù li jrid ifejqek? Amen Mulej, li l-qawwa tal-fejqan tiegħek tmiss kull rokna fil-ħajja tiegħi. Ħsibijieti l-aktar moħbija, ix-xewqat, l-attitudnijiet u l-memorji kollha tiegħi. Aħfirli nuqqasijieti u ibdilni bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu permezz tas-saċerdoti fis-sagrament tal-Qrar, ħalli nimxi b'kunfidenza fit-triq tal-verità u s-sewwa tiegħek. Ammen.